академин президиумӗнче философи ӑслӑлӑхӗсен докторне
Василий Артемьевич Федот профессор. Я Аставатов, Кузнецов Иван Данилович профессорым, кстати, не. Унта вӑл чӑвашсем Китай ҫӗрӗнчен тухса кайнине сиен калатчӗ. Кунта та ҫан пек шухӑшсем пулчӗҫ пирӗн хушӑмра тата. Тата эпӗ каласшӑн тӳрк кагначӗ ҫӗршывӗ ҫинчен. Вӑл унӑ хальхи Алтай, Казахстан ҫӗрінде пулнӑ. Вот вилтӑпри ҫинче ҫулсем ҫинче ҫырнӑ Яланхинчен чӑваш сӑмахӗсем те пулнӑ. Пит май чӑваш сӑмахӗсем те пур. Эпӗ вот, эпир чӑвашсем ҫак тӗрӗк тӳр, тӳр халӑхӗпе питӗ ҫывӑхне сине каласшӑн. Эпӗ чылай ҫул пурӑнтӑм Казахстан ҫӗрӗнче, Казах ҫӗрӗнче. Манӑн вара чӑвашпа казах чӗлхине танлаштарма килчӗ. Сенда питӗ нумай пӗр пӗр пӗр енлӗ сӑмахсем. Носен чӗлхи пирӗнтен пирӗн чӗлхе ҫемҫе, самана чӗлхи хытӑрах. Вот кӑтартсан тӗрлӗ сӑмахсем. Сӑмахран, пирӗн ҫул, сен жол, Пирӗн унтя ӗсен манша, пирӗн эрех ӗсен арак. Вот сем сӑмахсем питӗ чылай. Ҫавӑнпа та эпӗ чӑваш халӑхӗ тӗрӗк халӑхӗпе, тӳр халӑхӗпе ҫывӑх ҫитиччен сире асилтересшӗн.
Тата вӑл патриархемӗн сӑмах чӑваш халӑх чахне Агафон Анатолий Гавриловичне.
Юлташсем, ун пек форумра калаҫма мӗллете хусассӑн сӗнӳ пама, тиркешсе ыйтусем пама аван та мар ҫамрӑк пуринчен те. Ну, апла пулсассӑн та пӗр-ик сӑмах каласа хам шутланӑ, хам тӗллӗн татса парайман сӑвӑсене парасшӑнпа. Пӗрремӗш. Ҫырав ӗҫӗнче кӑларнӑ астӑвӑм кӗнекесемсем нимӗскер те тума ҫук. Уйрӑмах патриотизм, воспитани ӗҫӗнче вӑл кӗнеке калама ҫук пысӑк пархатарлӑ ӗҫ тунӑ авторсем. Унтан, унтан вара самай вӑхӑт иртрӗ. чӗрӗкӗмӗр те Петербург кӗнекесене кӑларнӑранпа Ферько ӗҫ пирки, ыйтусем пирки калаҫнӑ та пулӗ. Но эп хам тишкернӗ май, ӗҫленӗ май тӗл пулнӑ Олег каламалла ҫитмеллех тесе калама май мар ӗнтӗ. Йӑнӑшсем те мар вӑл, авторсем айӑплӑ мар. Вӑл вӑхӑтра пуҫласа чӗрӗк ӗмӗр хушшинче нумай ҫӗнӗлӗхсем тупӑнчӗҫ, шырав ӗҫӗнче малалла аталанчӗ. Ҫавна май пӗр-икӗ тӗслӗх ҫинчен кӑна чарӑнасшӑн та сӗнӳ парасшӑн, сӗнӳ май илсессӗн. Ҫак иртнӗ вӑхӑтри шырав ӗҫӗнче тунӑ ӗҫсене хушса ҫырмалла пуль тетӗп. Е ҫав-ҫавӑртрах асӑрханнӑ пулнӑ йӑнӑшсене тӳрлетни ҫинчен мӗнле каламалла, ҫырса кӑтартмалла пек, хушмалла пек. Вот икӗ тӗслӗхтер вӗсемпе. Пӗри вӑл хамӑр районти, хамӑр ял поселенинче Вӑрҫӑ хирӗнче вилнӗ салтак ҫинчен хыпарсӑр ҫухалнӑ тенӗ. Кӗнекере хыпарсӑр ҫухалнӑ кӗне. Халь шуражда халӑх ҫинче ҫемьесем туса калаҫҫӗ. Вот. Кинде тӑхӑр ҫӗр Хӗрӗх виҫҫӗмӗш ҫулта сыхланса, ҫырлӑ сыхланса юлнӑ ҫырӑвӗ тупӑнчӗ. Аргонь ҫын Захаров хушаматлӑ салтак хӗрӗх иккӗмӗш ҫултах Сталинграда хӳтӗленӗ ҫӗрте вилнӗ ҫинчен ҫырнӑ пулнӑ. А ҫырура вара вӑл хӑй Днепр шывӗ ҫине ҫитсе ҫапӑҫӑва тӑваттӑмӗш хут кӗрек тесе ҫыраҫ ҫулталӑк иртсен. А кӗнекере вӑл хӗтӗри иккӗмӗш ҫултах вилнӗ тесе ҫырӑннӑ. Вара тепӗр документ тупӑнчӗ ҫакӑн пек алла пи пысӑкӑш кӑна сыхланса юлнӑ. Кунта та илсе килнӗччӗ ха ӗнтӗ. Ҫак юлташ ентеш Куйбышевра Куйбышевра госпитальте выртнӑ сывалнӑ тесе адресне кӑна ҫырса янӑ. Те ҫырма хушман, и ҫав хут листи тупӑнчӗ. Куҫ ку пӗрре. Иккӗмеш юлташ хамӑр ял ҫынниех Хӗрӗх виҫҫӗмӗш ҫулта тоже Сталинград патӗнче вилнӗ, хӗрӗх иккӗмӗш ҫулта хыпарсӑр тесе ҫухалнӑ тесе ҫырнӑ пулсан, хӗрӗх виҫҫӗмӗш ҫулта вӑрҫӑ хыҫҫӑн хӗрӗх саккӑрмӗш ҫулта мӑшӑрӗ патне ҫырнӑ ҫырура ҫырнӑ пулнӑ. Вӑл унта хыпарсӑр ҫуралман, пен ҫирме кирлӗ пулнӑ хутта. Вӑл тоже ҫулталӑк иртнӗ хыҫҫӑн кӑна килет. Вот мар, хӗрӗх улттӑмӗш ҫулта, хӗрӗх саккӑрмӗш ҫулта. Халах кӗнекере вӑл хӗрӗх иккӗмӗш ҫулта Сталинград патӗнче вилнӗ пек тухнӑ. Ҫавӑнпа калах ҫакӑн пек Вӗсем, пулӑмсем вӗсем пӗр ялта кӑна мар, пӗр поселенце кӑна мар, иккӗ тупӑчӑк пусассӑн. Районта, республика тата та нумай. Ҫавна ҫак шухӑша ҫӗнетсе кӗнеке дополнительно кӗнеке ҫырма май ҫук-и тесе. Мӑшӑна хускатнӑ, ну, ку ҫине ответ илет пулӗ. Спасибо.